Mwasiiba muta okwe kandi naabatangirira omu puroguraamu Amagara n'Okuba Gye. Eri izooba n'Orwakabiri kandi waaba ori aha tiivi nooba otari handi kureka nooba ori aha Revival TV. Kandi ohurikiize reediyo ori aha Revival Radio Amagara omu bwijwire. Naakutangirira omutebeekanisa waawe natiira eshatu ya Baamukama kandi puroguraamu egi n'ey'eby'amagara. Eby'amagara ahu tukwegyera oku turikubaasa kureeberera amagara gaitu tukagateeka aha mutindo murungi kugira ngu twerinde na munonga endwara ezirikwija ezikareetwa omu butamanya okashanga obundi ekintu waakubaire okyerinzire kwonka ahakugira ngu oku otarikukimanya endwara ekukwata. Mbwenu waaba ori aha iwe nooba waatoorana gye, nooba waatoorana ekintu ekirungi kandi niimanya ngu noija kuheebwa omugisha. Erizooba niinyenda tutware omugisha ogu twakiire omushaho waitu kandi owaahikire aha Omushaho waitu naaruga omu Ruharo Mission Hospital kandi omu Dipatimenti ey'Amaisho. Omushaho ogu naamanywa nka Apollo Mugume kandi yahikiraho nkwe ndatwakiire reero atutware aha nshonga eyatweta eri izooba. Naayenda kutwegyesa nainga kutugambira aha kutaara kw'amaisho. Amaisho gaitu nigahutaara obumwe na bumwe kandi obwire bwingi gahutaara munonga obundi gabura kuhutaara munonga. Kwonka naaza kutwegyesa okutaara oku kwabaho, eki orikubaasa kukora. Oku oraabitwaze, mbwenu otakaarugaho, otakaayimukaimuka, ekikuru shutama oreebeke ngu twahendera hamwe puroguraamu egi kandi twaza kugiheza noija kuba haine eki waayegire. So reka twakire omushaho tugumizemu. Dokita twakushemererwa. Nyowe nakira madamu. Amiina. Madamu Shira. Yes.
Nashemererwa kwija omu studios za Radio Revival. Yes. Yes. Twakushemererwa munonga munonga. Ah, omu Ruharo Mission Hospital, I department bari bata? Tube n'eshonga. Amiina. Turi gye, Mukama arinzire, turiyo nituheereza abantu ba Mukama. Amiina. Yeah.
Obwo n'obuheereza bukuru munonga kandi buri omwe aha murimo gwe naaba ayetsirwe kuheereza abantu ba Mukama. So aha murimo gwawe ahu ori, obwe nikyo waakora. Reka tuhe omugisha ogu tushabe kandi tugumizemu na puroguraamu. Mukama waitu omurungi, webare, webare Taata ahabw'embabazi zaawe. Webare ahabw'okutureeta, Mukama nangwa. Itwe obundi aba nibija nabaraba omu njura nyingi kwonka mukama watureta. Webale. Nitushaba Tata ngu erizooba reka ekigyendererwa kyawe kihikirire. Reka ogire ou wayegyesa agire ekiyayihamu mukama ebituragamba aha bitafa busha kureka bigire ou byahwera. Twaza kuhendera eiziina ryawe rihimbisibwe iwe Yesu Kristo mukama wetu. Amiina.
Amiina.
Niinyenda kwongyera kukuhitsya puroguraamu egi n'eruho orikubanza kusya Orwakataano. Ku waakuba waatwegita ogw'okubanza, mbwenu waahiirwa. Neebera buri izooba shaaha ishatu z'ekiro kandi puroguraamu egi ni puroguraamu ei otashemereire kufeerwa. Mazima ebintu ebi twega aha n'ebintu omuntu wa butoosha ebi yaakuba atakumanya. Kwonka ohiriirwe ori aha Revival TV na Revival Radio ahabw'okuba ebi n'ebyawe kumanya. Kandi ekindi, Christmas Santa, Omugabuzi, naarabamu. Eshaaha yoona naarabamu. Mbwenu nikyenda ngu ogume aha tiivi otarugaho ahabw'okuba puroguraamu zoona naija kuba naazitaaya ira kandi yaija akashanga oriho akakubuuza ekibuuzo okakigarukamu, nooba waayehangurira ekirabo kya Krisimasi. Ogwo n'omuringo ogu turikugira ngu Merry Christmas to you! Kandi kukugira ngu nitukukunda, webare kuguma naitwe, webare kutuhagira, webare kuguma nooreeba puroguraamu nk'ezi z'amagara zikakugaruramu amaani. So, yes, ka tugumizeho muno omuramwa gwaitu ogwatureeta Dokita. amaisho gaitu nigahutaara kandi gahutaara omu miringo mingi kandi obundi aho naho nk'oku bagamba accident unexpected injury Yes. ekintu kikubaho ku karabaninze obanza oturabiremu accident egi ninga injury z'amaisho ezi imwe kurugirira omu medical perspective ninga shi nk'omushaho nozireeba mu muringo ki
Madamu Shira wagira ngu ni akisidenti nibagira ngu it's an unplanned event nooba otakiteekateekire n'ekisiraani nikibaho kibaho nangwa obumwe abantu baingi kukufutaara ati sitaane sitaane egi yaruga hi akufutaare kwonka amaisho aga agu oreeba Mukama n'etabaza y'omubiri. Nabwo etabaza y'omubiri n'ekintu kikuru omu maisho aga kuba amaisho gaawe gombi nigareeba ti rimwe Ruhanga akahanga amaisho aga abiri. Hmm. Tokureba naiha akacuma aka mhm. kagira nti hati reeta akacuma akandi okateebe aha woitsire eisho rimwe noorabya aha rubaju. Eh, tokateeba so Ruhanga kukuhangira amaisho abiri nangwa nawe oine eisho rimwe tibakwija ngu ovuge emotoka. Kwonka nobaasa kutumira abantu. So Ruhanga akuha nka n'amaisho abiri oshemereire kuba noogakwata gye. Ti rimwe oti akwenda rimwe naayenda abiri ahabw'okuba na abiri ago gaine omugasho kukira eisho ki erimwe. Mbwenu harimu ebintu ebikutufutaaza twaba nitugamba enjari ninga trauma ey'amaisho erikutufutaaza. Hariho ebintu bingi, hariho kugira ngu waafutaara ekintu kyacumita kyataaha omunda y'eisho ryawe. Ninga waakutaara obu waahutaara buri omunda ekyakufutaaza oba kyoma oba kiti tikyataahayo omunda kwonka kyakwata aheeru. Aheeru haazimba ebisisira byazimba, haajwera eshagama aheeru nangwa n'omwe katugire ngu omuntu yaakuteera ekikonde, naabaasa kukuteera ekikonde hazimbe rishushe ngu ryaaruga ryenda kuragara, ebisisira byona bizimbe, kuri omunda akarahure ak'omunda y'eisho kateruke. Nibakweta lenzi katoirwe kekaruga omu mwanya gwako obusi bukakwasire bukagwa kuri omunda eh, eh, kwonka nibingi eh, ebintu ebi ebyokufutaaza nibintu bingi kwonka naiza nanye ndagamba ekibakweta chemical mhm. chemical mwe nimbaza kangyeta emibazi eh, eyi bakugira ngu acid then alkaline eh. eby'ebyo ninga wagwibwamu oryenje ninga wagwibwamu bakushukamu waragi omu maisho ninga waba noshukyerera enyanya wagwamu ninga abakushukyerera ebyo babihimba oba kiki nk'ebyo egyo emibazi all those are chemicals n'emibazi yagwa omu maisho nyowe nanye ndakugamba nayo erizooba ahabw'okuba abantu baingi tikyakubabaho. Eh, kyakubahobaho nangwa tokurara obu kyakuba katokoza ako kokureeba omuri isho aka kagwa omuri isho eh, ohurira ryaba kubi no eh, hariho omu- omukazi akagwibwa eki- eki- eh, nanka akatokozi kato omuri isho akaija nara tihaine eki tinkakireebaga erisho ryona ndiraba bona bona nakyo Nayo ni nka chemical. Nayo nanka ne. Foreign body. Ekyo ekitokoozi nakyo nooba ohutiire eisho. Oh, yes. Nooba ohutiire eisho. Mm. Takatwara nk'akantu kakye. So ebyo byona ebi naaningamba mm. nibagira ngu it's an emergency. Ekintu ekiri emergency nikyenda kwirukangizibwa

accident erikuraba nka aharubaju y'eibaara katugire waaba nooba otari omu byaawe, omuntu naabaasa kugira ata akushuke waaba ori omu maisho, iwe otakatwara nk'akantu kakye, waaragira eryaabo omu maisho gaawe neeryoboora neihamu neihamu, egyo endakiika okatwara oti nk'akantu katyo katyo. So hati naakuha akokureeba nka ako. Kwonka hariho ebindi ebintu ebikukira ku mostly nka twaba nitugamba nka acid. Abantu baingi noshanga nibakora omu ma factory. Abakukora omu factory, nibakora ma factory z'amate, nibakora omu factory zaaki, ahabw'okushanga nibatabura chemicals. Hati nibakwata omuhanda baija owa irwariro erisho ritariho riri kubi riri kubi ryona ririkutukura ryona rishubukire ahakuba hariho ebi barikweta epithelial layer epithelial layer ninga akashu akakuhereruka aha mutwe aho nikobuuka karigaho ahabwaki kemiko yagwaho. So hati nanyambire aho nka za acid ka nkuhe ekyokureebaho nk'abantu abu orikureeba nibakora omu za factory abo bamakanika abu orikukora kushuusha oti bamakanika abarikutabura acid bakaziteera omu battery, battery ezirikukoresa ki ezirikukoresa acid naaba natabura nagira ati omwe ariyo naashukamu mu- mugyenzi we areetwa enyima amusindika accidentally asideza omu maisho igwe gamushuka- akwitse akakwitsa ata omu ngaro kamushuka omuriijo
Eh? so hati omuntu yafuna obuta nk'obwe ningashi enjara y'omuringo nk'ogwo ya chemicals Yes. hati wakabanza akora ki obundi atakirukire kuhika ahirwaro nk'oku wagamba nibaija Yes, amaisho gaayo yes, gokire yes. kwonka obundi atakahikire aha stage egyo akakora ki hati obuhabuzi obu nanimbaha eh, eh, eh, twantugambe eri tweta first aid First aid management ninga ekyokubaasa omuntu kubanza okamuyamba kugira ngu osevinge erisho rye ritakasisikara munonga. Number one wayeza kumanya ekyamufutaza katugire ngu ni nka acid ya makanika ninga yari omwombeki ayine nka rayimu yamugwa omurisho, ekintu kyokubanza notekwa kuronda amaizi. Amaizi agaitu, amaizi agu waakuba oine omu ka ho nainga waaba noobaasa kuba aga maizi agu barikweta aga normal saline agu orikushanga nk'aba abashaho baine gari omu ka. Ago agarimu omuunyu? Aga aga normal saline, Yes. ii nako nu- noote omu riisho ry'omuntu, eriisho o- o- o- o- orihuma ori nanka oryaigura oti, oshukamu, omugambira areeba ahaiguru areeba ahansi orihenuurura. Oguma noshukamu amaizi hati aga amaizi agokuba noshukamu noba nomara amaani ki ogomubazi gwagwa omuri eishwa rye Aha kambanze nyetegyereze ahakushuka amaizi okwe nogashukamu gakwingana ki kandi ogashukisamu ki aha pressure erikwingana eta Hati
ekyokubanza Wa, e- ekintu eki bakweta ngu nikyetaagisa kwiruka kumwirukangira omuntu Yes. wantegereza tokuza kweteguura ahakuba waaba oteetekateekire kyaba eki- n'ekigwererezi mbwenu ni nk'ekigwererezi nookozesa eki oine eh, oba waaba oine jaaga Ekidomora. oba waaba oine akadomora oba waaba oine ekintu ekikubaasa kukutamu amaizi then okamugambira noobaasa n'okumurambika ahansi okwate erisho rye oryeshamure oshukemu nomara kushuka amaizi omurisho eri amaizi gonka nigakusaasa tihaine akantu kona korobi omu kushukamu amaizi omurisho nakyo nikikusaasa kwonka nakyakusaasa ekikunaana ndagire ki akutambire nakugambira reeba reeba ahaiguru gye ota nekisigye nokihenuura kwonka itwe abana bato tukaba tuhenuura obusigye ngu nokanga mutaahi waawe okihenuura

ahonaaho kugira ngu eriisho rye origire ki oritambire kwonka nanyenda obanze hati otushoboororere gye because hati omuntu owaashukwamu acid owa acid ou yaayeshuka omu maisho nana owaayeshukamu oryenje boona first aid neshushana? tihariho ntaanisa.
oba n'oruyenje oba yaayine hariho mbwenu hariho ei turikweta saapu ago amate agarikuruga omu kiti saapu ago amate agarikurugamu go agwa omu riisho rye nigaboora abantu gooboora gataho n'ekironda. Gaba gari maingi munonga n'obu twakwata otuki. N'obu twaba tucweka tukaasa turagaramu. Tokareeba ngu nate murije ati nyowe tinkakireebeka haza nairukanga ahu irwariro ati nyowe naanye ntema oruyenje rwange omuri isho naarira na eh, So naacwa. woba ori wenka Yes. hataine okuri haihi nikimanyisa ngu ekyo waaza kukyekorera. Eh, Kasha ati
ahu wa- ahu waaba ori waaba otari omuntu oriho at least noogyezaho noonaaba Nooreeba omusyo amaiso oku waakorwo. nookwata noogareeba ahaiguru noogarama nooshukama amaizi. Nooshukama amaizi. Eh. Nangwa ebyo bamwe nibagira ngu manya tamu amashereka, manya ta eeh, eeh byona ebyo tibikuburamu omu nsi omu. Kwonka nibikora.
Ebyo just n'okufa, kufa, eh, wahurira? N'okufa Eh, gabura. Omutwe naayemerera akagamba ati tamu enkaro omuri ishwa, eh, haashwa, haashwa amashereka, eh. Oh dear Lord. Eh, omuntu naagira ati tamu enkari. Abantu Abaana. nibaija batu- batuha obuju, agamba ati nyowe bangizire ngu ntemu enkari tikandi naagitamu. Ah, Yes.
kwonka oreeba yahonire ninga oreeba still Ondiijo akugambira agira ati ngu eiboma oryenje ati bangira ngu ntemu paraffin ninga ntemu omubazi gw'ente. Eh, naaje akugambira amazima. Eh, tokurora ngu noyongyera obuhuta omu bundi orwo erisho ryawe hati ebi byona otamu ni chemical. Eh, Yes of course.
paraffin ni chemical.
Am- am- Omubazi gw'ente ni chemical. Hati obu wakubaza ku- so number one N'amaizi. ebindi byona otaine eki wirukangira otabize mm, mm. n'okugyenda okaronda amaizi okata nkahi Omuriisho. omuriisho eyo okagashukamu okareba ngu omubazi ogu wagumara amaani Nanye kandi ndakubuuza amaizi. eh, nanye mm, nanye ndakushoboorora kugira ngu ebintu tibikushushana hati nka acid egi orikureeba yoona ebatura eba- ebatura aheeru Ebatura aheeru, superficially, era ebatura aheeru eba eyosyayotsya egyenda. Kwonka akantu aku barikugira ngu ni alkaline, ko nikataaha omunda kataaha omunda kataaha omunda mporampora kapenetratinga layers ez'ahansi okataahayo mporampora seeri ku kari kubi kandi. Kwonka hati abantu nibamanya ngu ni acid niyo eri kwonka yo neebatura aheeru kugira ki? Eheze, terikutaaha omunda munonga. Nanye nakubuza aha kintu ky'amaizi. Yes. Because hati nindeeba for example omuntu yayokibwa acid ninga alkaline nk'oku oriho Yes, noga. yes. Hazaho ekironda twe. Yes. Hati hariho obwokushanga omuntu mbwenu timmanya eki eyindakozese reka ndige ahansi. Oshanga obundi amaizi agu bakukozesa n'amaizi obundi g'eiziba, obundi gataboneire gye gye gye. Konka ni first aid. Yes. So amaizi ago hineyo obuzibu obu gakubaasa kureeta ninga Benefits ezigakuha nizikira obundi effects ezigakuha. Hati iwe noteekwa kupima ebintu bibiri wahurira ahabw'okuba nobaasa kutamu nangwa nabyo gakukwata amaizi gatateikire ahabw'okuba ogira oshusha otagiire amarungi kwonka nigaba nigakira kukira eriisho kurirekyera aho wateekyereza? Mbwenu egyo emibazi ei tukumira, ei tukukozesa.

Eh, obune ninshoma obushaho Aga- omu- wagira ngu imagensi eh, n'obu omuntu yakuba ayesiisire eh, eby'okweshiisha birigeho mute hariya ku ye- orya kumuta aha cupa ogimuteho ebyo ebyasigara Ebindi byo noobireeba ebyo- bwanyima. ebyo kugira ngu yayesiisire kumushemeza ebyo bihereruke haza waija nobaasa kwiruka gye omu- omu kumushemeza kugira ngu omuboneze Ohendera oine omuntu afiire kwonka ari atakiine clean. magara Ai, Eh, kare eky'okugambira, it's an emergency. Yes. N'eky'okubura kukira- Eky'okura kukira. Eh, ota- otakagira ah kandi mbwenu shi omuntu ka naasha kubi ogu nimutwara nta omu irwaro areke amazi. Ah, ah. mutware Ahakuba n'edakiika ikumi zibaasa kusevinga amagara ge. of course N'obu yaakuba edakiika ibiri. Eh.
so hati twaruga aha kunaaba amaizi Yes. hati twongyereho ki Kwabuza kunaaba amaizi, hati noba wakora omurimo muhango munonga, then hati omuntu nomutebekanisa ahabwokuba hariho ezitukweta emergencies nebintu bingi, endwara ninga ebikutubaho ahamisho gaitu ebiragira ngu oshemeriire kuba noyirukansa omurwaire ogwo omutware haza kwenda ngu oka savinge ki, site namagara kukira eriisho ryokugira ngu ritakaafa. Ni bingi ebirikugira ngu haabaho ki iruka ngye omu irwariro. Ebi byatsigara biri gye iruka nze ki omu irwariro bagira eki baakora. Nanyenda kubuuza so twaruga kunaaba amaizi twetebekanisa tuze omu irwariro? Tihariho kindi tihariho kindi. Kwonka hati eki ku kyakubaho hati nooreeba entambura nayo nikirigiirira kyakubaho shaaha zingahi? Oine entambura ki noobaasa kuba ori omu mwanya gw'okushanga. N'omu kyaro hare munonga tihariyo ntambura shaaha mwenda gw'ekiro, kwonka waakora ekyo nooba waakoraho ekintu ky'omuhendo munonga kugira ngu nibusheesha ahakuba oredi waamuha fasiti eyidi, nibusheesha nootemba noogira reero noiruka gye omu irwariro ry'enki? Ry'amaisho. Ku naakuba ndi omu nju, nyinemu ka tetracycline, Tinkumwe kuba kukeeta akantu ako. Abamwe kandi ningira ngu abamwe nibagyeta rweniisa, abamwe nibagyeta kaziiri, biine amaziina maingi agu barikugiha. Ku naakuba nkaine nyowe nkaheza kuminaabisa amaizi gangye agu naaminaabisa nkakatamu, ekyo kyo nikiija ebizibu?
Hati ako, waaheza kurabyamu ago amaizi gaawe ago, kumara edakiika ikumi na itaano ku oza eriisho eryo, nikitweeta oku irigeetinga.

Oh, okay. Kwonka hati nooreeba ekizibu omuntu nooshanga omwe akakabiika Kamara emyaka kamaze etaano. emyaka nk'ebiri kandi akakafunduura oba omubazi waakafunduura aho okwezi kumwe nikahwa Nikaba amaani kasisikiire, yes. nikahwa amaani Mm. Eh, kwonka omwe bu- omwe haine obu akakatamu ahabw'embabazi akakira Akakira muntu we. tikugira ngu nikwo kaamutambira ahabw'okuba ka- ka- kakafa na kare kwonka Ruhanga Ruhanga amugyire akahanga embabazi. omubiri eh, yaaguhanga yaagutamu ebyokwerinda eh, yoku nooba nookwata omuyembe oguteere eki- omu kiti guragara ahansi otoora otoosiimasiima oteere engaro otagunaabisa ogurya nomu obukooko obu bukuba buriho bwingi ni bwingi kwonka omu kanwa Ruhanga akahangiramu ki obukooko obukurwanisa obundi obukooko omu nyindo omu matu omu maisho buri hamwe ahu oine omuhengere eh, ezikweta orifices nangwa nambere aha eh, hariho obukooko Ruhanga obuyahangiireho okuba buriho bukukurinda. Wow. Eh. Nanyenda kubuuza omuntu for example TV yitu nehika hingi na radio. Omuntu obundi ari omu kyaro hare. Omwana we oryenje rwamugwa omu maisho. Ya- ya- Yarabyamu amaizi nk'oku watwegyesa. Hariho physical signs ezi omuntu arikubaasa kureeba. Akamanya tinkinyetengyesa kutemba takisi nkaza omu ruharo nainga omwana ogu tihaine oku yaaba. Omuntu akamanya ata ngu haabaho injury in deed nainga injury tiyaabaho? Obwingi obubonero immediate yaabaasa kuzamu ebi ebitwaba nitugamba ebyo. Oba acid oba alkaline oba yaazamu oruyenje oba haazamu omubazi gw'ente oba haazamu omubazi gw'enyanya nainga ogw'ebinanka ebindi.

eki abajungu bakweta inflammation. Oh yes. Mm. Eh? Mm. kandi inflammation nekintu kimwe ekiti kwonka omunda oku hariyo ebirungo Yes. inflammation naho hariyo okuzimba hariyo okutukura hariyo obusaasi loss of function ti- ti- nkakyeta kigweki ebyo byona wabigaitagaita obona kutunga ekigambo ekirikwetwa inflammation ahabwokugira ngu tisu yaawe ninga omubiri gwaawe ogwe haine oku gwagira ki oku gwafutaara kemiko egyo haine oku yaagira ki oku yaagufutaaza so naagira ati reka reka reka hati mpurira nk'ebitokoozi nimpuriramu amaisho gatandika n'okurira
gatandika kuragara ahabw'okuba harimu irritation harimu ekirikuteganisa erisho tiriri gye so erisho ryaba ritari gye n'oku waakora nk'akabare kaagwa omu riisho ryaawe erisho niririra immediately. Ku bakuheza kukihyamu erisho riri haki? Riba gye. So nayo ekyo nibibaho ebyo. Obwo n'obu- Most obwo ni- times. naakugira ati eh erisho ryangye ahi bambeire nimpuriramu nk'ebitokoozi. Ati eh tirikwenda rira aha mushana ati ryona nori wonka nookyereebera nirira. Rira ora amarira gaashuuma gati. So nikimanyisa ngu owarinaabamu obundi bwaza kusheesha nainga bwaza kwiira akahurira hatiine ekiriho most likely ogwo etiine oku yaaba. E- haine obu okushanga atafutaara munonga okufutaara nakwo kwine eh, ni- kwine nikukira kira noza stage. kushanga hagwamu kakye eh, eh, hati ku hagwamu kakye ako tukakayekirira eh, Nikibazika.
ku- kwerinda ebigumire noza omu irwaro n'amazima wahurira oba waheza kukora egyo irrigation eh, nibagira ngu omuntu haabaho ekintu noreeba nkaitwe abanya-Uganda omuntu aragira ngu kwonka noreeba oine nk'akashunda ahari eshaaha nainga aha mutwe ogira ati konka nakamara emyaka makumi abiri kare tikakansaasa kare tikaine buzibu tikaine enshonga kwonka eizooba rikarikusaasa
hati nibagira ngu akantu kandi kakanda kurugamu ekookoro. Odia.
Eh? Kanoga bwo wakihireho kare ebyona tibikugira ki Tibyakubiire. Eh, mbwenu iwe otakatwara nk'akantu kakye nikyo wahurira nigira ngu eh, eh, obuhuta bwona oburi omuri isho is an emergency oshemereire kuba noyirukanga okaza kugira nkaye Kuraguza. kuza kuraguza otakatwara ah kara aka n'akantu kakye aka ah ninza kuba gye oba ntamu amashereka ninza kuba gye Ah, eh? nanka we nakya kutamu nangwa nahabw'embabazi obumwe haine obu akutamu omuntu amashereka akaguma n'omukyaro akakira Mm. kwonka Tikurikumanyisa ngu boona abarikukora ebyo nibagira ki? Nibaza kukira. Aa, okwo n'okwikiriza, nooza kushanga we hagwa akantu kakye kitari kihango. Kwonka hmm. n'okushanga ba mushuka n'ebitsigye byona byasya, hmm, okashanga aheeru byona nibyiragura. Omuntu orikwera nkaiwe okashanga ori nka eh, ka jaketi yaawe egi oijwire ayiragura hoona haziga hoona hakwetoorora. eh, ajwera n'omunda oshanga weena azigire so nikirigirira obuhuta bwa nibwingana ki Eh.
ekindi tutakagye omu kahuumuro omuntu yaagira obuhuta obwe oyihireho kugira ngu yaashaasha amaisho gaatukura emiziga yaayereeta eriisho ryo vision ye neeba eri gye naaba naareeba gye naaba naahweza gye ninga nikirigirira still kanshi injury you have. hati ebi nangamba omuntu yaaba naahuriramu ebitokoozi arikuhurira Eriisho niritiina ekikwaka, maana naaryita gye atakwenda kurireebesa, aguma naagira ati oti. Kwonka obundi akirihumuurira eki yaaba nareeba kiri. Naagira ati kwonka atakahweza gye, reka reka timpwe. Nawe noomukyebera, waaba otabandize kutamu akabazi, haine obubazi obu turikubatamu. kugira ngu butware obusaasi tokakyeberagye ngu otunge eki orikwenda kwonka ori ota waataho ekyoma eki turikubakyebereramu kirimu rayiti kirimu rayiti ahabw'okuba nitukyebeza rayiti kwonka ori ota tirekareka so okiza kukwataho tirekareka takwenda omukwate weena ahariijo kwonka ori omwana muto

Okay so niinyenda tuzeho kakye omu kahuumuro iwe oriyo nooreeba tiivi ori aha Revival TV kandi ohurikiize ori aha Revival Radio amagara omu bwijwire. Turiyo nitwegyesibwa aha maisho kandi omushaho ariho naatwegyesa ebintu ebikubaasa kureetera eisho ryawe ryahutaara na munonga emibazi nk'egi obundi oryenje nk'orwe n'ebintu bingi ebikubaasa kuza omu isho ryawe rikareetera ritaatebeekana. So yatugambira first aid kwakwa nibwo watujoyininga yagira ngu erisho ryawe orinaabe orinaabe oryimutsye orikwate orishukyerere amaizi kumara edakiika nka ikumi naitaano reero bwanyima yekyo noza kufuna ekindi eki orakore so reka tuhumureho kakye otakarugaho.

Abaana abakuba batamaze siniya fo tubahereza opotuniti nangwa omugisha gw'okwega eby'emikono omu bya Hotel Management and Institutional Catering na na Saluuni. Mbwenu bashangye omu rurembo rwa Mbarira ahaifo y'ebituuro bya Nkokonjeru aha muhanda ogwatoora Kyamugorani, naro teera aha simu nooti mushanju mushanju ina abiri na ibiri nkaaga na munaana ana na mukaaga, nari nooti mushanju nooti ibiri kinaana na mukaaga makumi ashatu ana na ishatu. Ninkwanjurira abakugu omu by'okubaziira aba Dennis DO Expert Tailors, abakugu omu kubaziira syuti eza buri muringo, ez'abashaija nangwa n'ez'aboojo. Oine omukoro ninga nozinduka? Ija bakupangise syuti eziri aha mutindo, eza checked ninga plain aha kabeeyi karungi munonga. Kandi naiwe waaba noyenda kugura, nibakukoraho gye munonga aha kabeeyi karungi. Biine introduction suits, African wear suits, enkoba, empare z'omurembe eza gentle na jean, biine obusaati burungi na bwa t-shirt burungi obu orikujwara okashusha nk'owaaruga America, biine neckties n'ebindi birungi munonga. Mbwenu bashangye omu rurembo rw'ambarira ahari High Street waaruga aha kizimbe kya Grand West Arcade, ekikuubo ky'okubanza ekya Mbarira Bookshop, ruumu namba ya kataano waaza kuhika aha Zebra Crossing haihi na Bessania Sacco.

Hohohoho! Mbarira Huuka Sacco yagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Huuka Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Huuka Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano kuhitsya aha milioni ina n'ekicweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga ekihikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu, okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri. Reero iwe wa Fixed Account.

Munywani wangye kandi mugyenzi wangye ori okwe, noobaasa kuba nooraba omu bintu ebikurabaniisemu bikakuteekateekyesa kubi, okahurira amagara goona gaaba kubi, nangwa yeye oyebuza nze hi nainga nkore ki? Kwonka niinyenda kukugambira ngu tori wenka. Obuteehurira gye.
Tikiine enshonga. Kwonka, kumanya ngu tokwehurira gye n'entandikiriro y'okuba gye. Twegiteho, Buri Rwamukaaga kwiha eshaaha ibiri kuhisya eshaaha ishatu ez'omu mwabazyo, turikugaaniira n'abahuumurizi abakugu abaine okwehayo kukuhwera kubaasa emiraba na muyenzi n'eby'obushwere, okutebeekana n'okuba gye kw'ebiteekateeko. Nitugamba aha bintu bingi ebikuru munonga. Omuhuumuriza wangye ahindwire oku ndikureeba ebintu kandi nkabishoboorokye. Nyegire emiringo y'okukora gye emikago n'okushemera kw'ebiteekateeko. Manya ebintu by'omuhendo, okuhabura kw'omutaano, kandi okuhwerwa kw'abantu abarikwetegyereza ebi orikurabamu. Yaaba noorabanisibwamu ebiteekateeko bingi, noosherura obuhabuzi omu nshonga z'amaka, nainga nooyenda obushwere obuteebeke, turi hanu ahabwawe. Munywani wangye, otafeerwa entebeekanisa omuhuumuriza wangye ey'okubaasa kutunga amagara marungi kandi n'enteekateeka nungi, buri Rwamukaaga shaaha ibiri z'omumwazyo, Naanye omutebeekanisa Cathy Musiime. Omuhuumuriza wangye ahakuba obumwe n'obu tubaasa.
Kuruka omu kahuumuro kandi turi omu puroguramu Amagara n'Okubagye. Omushaho ou twine n'omushaho w'amaisho kandi naaruga omu Ruharo Mission Hospital. Omushaho ogu naamanywa nka Apollo Mugume kandi ariho naatwegyesa aha kuhutaara kw'amaisho nainga shi ebintu ebikubaasa kuhutaaza amaisho gaitu kandi n'eki twakubaasa kukora gaaheza kuhutaara. Ku waakuba nigwateegaitaho otakaafayo ahabw'okuba puroguraamu ekiriyo neeyeyongyera omu maisho. So, Dokita, waatugambira oku turaanaaba mu maizi. Bwanyima y'ekyo tuze kuraguza. Kwonka hariho omuntu okubaasa kukyererwa kuraguza, obwo ni nk'oku waagamba yaaba ari omu kyaro hare ahu yaaza kwizira obundi yakyerererwa. Ninga ondiijo agira ati, Ah, hati naanaabamu nyowe tinyine nshonga. So hanyima tubanze turabiremu complications ninga shi ebizibu ebikubaasa kureetwa omuntu ou otaaraguza kare ninga obundi ataaraguriza kimwe yade.
Yebare Madam Sheila. Eryo eishoero ery'okureeba omuntu yaakushuka ebi twaba nitugamba. Oba acid, oba alkaline. Omubazi w'ente naatugamba ngu yaakushuka omubazi gw'ente nainga yaakushuka omubazi gw'ebihingwa ebi ebimera nainga waagwibwamu nk'oruyenje nainga ebyo ebyo chemical ezi turikweta chemicals waaba otatungire obuheereza kare okaija obwire bwahwaire hariho ebintu bingi ebirikubaasa kuba omu maisho gaawe omu. Eky'okubanza noobaasa kutunga ekirundo omuriisho kandi ekirundo ekyo kyaheza kukyera nyentsya ahi kirikyerera orija kutunga enkojo kandi enkojo omuriisho noorabamu akantu karikwera nangwa obumwe waagira ngu tarikureebamu hariho akantu karikwera ati n'akavuri gye kandi obwo obumwe eri eki eri enkojo hakakyera kwonka haza kandi waagira omugisha mubi egyo enkojo ekaza rwagati y'omwana gw'eriisho. nyentsya okuhweza kwawe nikuba kubi. Egi ni namba y'okubanza. Namba ya kabiri, waaba otarakuhitsya kugyenda kwa bakakuraguza ku barikugira ki, noobaasa kwija nyentsya kutunga ei barikweta akaho. Itwe nangwa omu rujungu tukyeta cataract. Akaho nikwo oriya omunda Ruhanga akatuhangiramu akarahu aku barikweta lens, nikahinduka kaba nk'oruhu. Kandi amaranzi ka ngyete layiti yaaneeta aho omu riisho ryawe, neraba ahamwana gw'erisho egumizamu eraba kuriya aine aha nigambira alenze ako akaraho Ruhanga yataire kuri omunda reero ebona kugyenda kimwe ekaza kuriya kuza n'omu bwongo hati ako kahinduka kashemereire kuba kari very transparent kakurabwamu kakwiza light erabemu kwonka hati kahinduka ekiturikweta opaque kakahinduka ekintu ekiri opaque tikikwiza light ngu erabemu hati nikibaasa kuba kubi abandi Ah, nimpamya orareebireho abantu abakusya hmm?
yes
ku orikuheza kusya otunga ezi barikweta contractures ahabwa akaimuka egyo yaakwotsya eh? omubiri kukwatana gugira mbwenu. guti gwehita gwehinya Gwehinya, mm. gwehinya Mm. nyenzi oshanga gwona gwehinyire guti ebisigye nangwa n'omu riisho ryawe omu nikuhakuba niga- ebimwe biri bikwatana nimpamya Aho orareebire omuntu okutunga nka akisidenti akasya, kiheza kusya, okashanga ekyo ekicweka kye ky'eitama kikwatiire nk'ahaibega aha, buri omuntu weena agizire ati hakwatiireho. Why? Taratungire ki? Obujanjabi. So naiwe oriisho ryaawe niribaasa kukwata, ori nk'ekitsya eky'ahansi kyagya kyahinuka kyakwatirayo ahansi. Nainga oshange ekicweka ky'omuriisho omunda omu ekindi kyakwatana n'ekindi kiti, byakwatana biti. Noobaasa n'ekitsi ekyo orikuguura ekyansi nibaasa kukwatana biti. Oshusha waaba nookira ekitwerire healing process ahabw'okugira ngu toratungye bujanja beitu barakuragurire gye hati ekisige ky'oruguru n'ekyahansi bigire ki? Bikwatane. Oshange bikwataine biti. Kyaba nikikira bikwatane nk'oku orikukora omukyereenyo waakwata ekyoma n'ekyoma okabita hamwe bikakyereenyera mbwenu nibikwatana nabyo ebyoma. Nainga oshange omuntu naarira ati nyowe mbwenu amaisho omwangye omu maisho nimpurira harimu nk'ebigimbi eh? hati mpurira amaisho gangye garimu nk'ebigimbi hati nigwoma kunkubiira hati mpurira ga- ga- gakwataine naaza gaimutsya oshusha ngu harimu nka gaamu eh? nkabwatamu supaguru gakwataine ei turikweta dry eyes syndrome gwoma ahabw'okuba obucweka bwawe bw'omunda bw'eriisho bukasya, obu amaizi g'omu riisho ninga amarira ahi gakuruga bukasya tibukikora. So ahamuheru eriisho rigira ki? Niryoma. Wakireeba? Then ah, Ruhanga akatuhangira obuhengyere omu maisho. Oine obuhengyere buna. Bibiri aha ak'ahansi n'ak'ahaiguru, ak'ahansi omuri Ishe-eri n'ak'ahaiguru omuhengere obwe. Nibwo amarira k'okukwatanisa otu k'okugira ati garabaho gagira gati garabaho oku gatoora oku ga ga eh nikyo ku oraabe waata omubazi omu riisho okaguhurira aha maraka ahabw'okuba ngu gara guraba omu buhengere obwe Oh. omu amarira gakuraba. Noshutama omubazi ohurira gwakusharira nkahi? Aha maraka. aha maraka. Harimu obuhengere, hati obuhengere obwe ahabw'okugira ngu hakazamu kemiko egyo

Gumiraho kurabya, kurabya ago amarira. Haza oshanga amarira nigaraba aheeru nigashohora gareeta wagira ngu gashuma gati. Ekirikumanyisa ngu nituba tugaine obutoosha omu maisho. Ruhanga akatuhanga n'amarira ago, amaizi g'omu riisho, tears, niyo nk'oku oreeba giriisi y'omubiri. Niyo giriisi ekubebeeza eriisho. It's a lubricant. Ekubebeeza eriisho ryawe rikaguma riri gye. Eh, so amarira gaabura omuriisho niryoma niryoma kandi ryayoma nohurira eriisho watunga irritation weena otiine busingye nohurira ngu ebitokooze nohurira ngu eh, kare omu- omushenyi nogira oti naaba ki ku orikwatanisa oti kuza kuriihayo niruba orutaho ahabw'okuba tiharimu ki tiharimu lubrication. tiharimu gyisi tiharimu lubrication yoona nigwo mugasho gw'amarira omuriisho Eh, nigwo mugasho gwago kandi nangwa n'abamwe nibeemerera nk'aho oshanga ah, haagira ebicweka ebingi ebyasya ebikwataine n'ezi nyama naki eriisho Ruhanga akariha enyama ziine enyama mukaaga ezikukuyamba kureeba ahaiguru reeba ahansi reeba oku reeba oku hati ezo enyama kemiko ezo yaaruga omu riisho ryawe ekazotsya nizimara kukutambura omuri omuri omutima gwe otereeba ahaiguru eishe ryangye kuzaayo reeba oku ndyanga nangwa naaba abamwe nibahendera ahabw'okugira ngu nyowe nindeeba ekintu nikirugamu ebintu bibi ekiturikweta diplopia oreeba ekintu kyahindukamu ebintu bingahi? Bihinduka ebintu bibi ahabw'okugira ngu okutambura kwaawe kw'amaisho Ezo enyama ziri eki zisiisikaire ebyo nibyo okubaasa kugambira ebintu bikye
nangwa n'obumwe n'okutukura erisho oshangaho data ritukura ritukura ritukura ritukura ririya niryeera ritarafutiire eryafutaire ritukura kiba chronic ekyo ekikuba chronic nikyo orikureeba ngu kyarenze omusaandiiro kyagumizamu kyaza omu meezi n'ameezi. Wow. Yes.
So tutakakiire esimu nanyenzire otugambira prevention. Prevention nebaasa kuba obvious obundi omuntu agira ati atashita okwerinda ngu ekintu kitagwa omuriisho. Kwonka obundi abashaho haine ebindi ebi mukuba nimumanya. So obundi tuhwere omuntu oku yakubaasa kwetantara obundi ebizibu nk'ebi kugira ngu amaisho ge agakuume gye.
Madam Sheila yebare. Nibagira ngu okwerinda nikusha kugira ki? Okutambirwa. Okutambirwa. Kurinda Okwenda kukira kutambirwa ekintu namba y'okubanza noreeba ebimwe nituzeeta ngu occupational hazards omurimo ogu orikukora nk'omuntu noshanga nakora omu factory ya chemicals hati namba one yaza kutahamu omu factory egyo omwe arikumanya ngu harimu chemicals nizo barikukozesa nizo barikutabura nizo barikugira ki ashemereire kuba nayerinda ashemereire kuba natamu ebirahuri
toto oturahuutu kye. Hariho ebi barikukoresa ebya industrial, ebi barikukora omu industries, ebi barikukoresa omu industries orikushanga nikishangira kikwata aha, kikwata omwanya muhango eruguru na n'ahansi aha kugira ngu amaisho goona gakore ki, gabe gari protected. Ku haakugira ekyagutambika kikagwa omu riisho ryawe, kihikire aha birahuri ngu habw'okugira kihikire nkahi, omu riisho. Hati abo nk'ab'omu factories abo ezikukora chemicals nangwa n'ababa. Abo ab'omu by'amateere abo boona baba baine za kemikozi ezi fakitori z'amate nainga abantu a- abakukora omu garagi ab'okushanga nibata nanka za baturi nangwa n'obu zaakuba omu saruuni eh, n'omu saruuni hariyo ebi ebishita ebi ebyokushanga nibata abakazi omu mutwe nibagira bata nibigira ati, ki- akisidenti ekyakugwa omuriijo. Nikiryotsya. Iwe wenka iwe mukama w'erisho omanya baaba nibakutamu ebirahuri ebi bakuta omu ishokye nibakuhindura nibakukiramuura. Naiwe nikiri oronda eki? Oronda ekirahuri ogyende nakyo.
Eky'okukureeterera kugira ngu ku haakuhika ekyarenga kikira kiraho omuka kuhikya omu isho ryawe ryenyine. Nainga waaza ku ori ow'okuza kutema oruyenje, ow'okuza kutema oruyenje. taho ki ekirahuri ee ku orikutema oti oruyenje haarugamu amate g'oruyenje gaihi agateera nkahi aha kirahuri aha kirahuri eisho ryawe rya ki rihona rihona ee niho orikuraaba aba abantu abakuba nibashara nko nko aba- hati hakaija obwo obumwe okushara compound oh yes Eh? Mm. beitu okareeba ebe- nibe- nabo niberinda noshanga ajwaire ki bya gagozi bihango aha maisho oshanga ajwaire ajwaire gambutusi n'okwerinda kugira ngu akantu katarugayo. Naashi nooshara hariya haguru akakabare nikakutera omu riisho, nooshara hariya nihaguru akantu nikakutema okuguru eh, nainga konka nikabaasa kugurukamu akakushara kaguruke kaije kakuteme omu ki, ahansi kaguruke kaije kakuteme okuguru so nabwo nooba nibagira ki, nibeerinda. So obwerinzi n'ekintu kikuru munonga kandi. harimu ezi tukweta nka home accidents Yes. Eh, noshanga oine omubazi gw'ente ninga oshe oshanga oine oba n'omuba- oba n'omubazi gu- gw'obuhundu oba ninga n'omubazi gwaki eh, hati oza kushanga oshanga omuntu naguta omuka owe naguta nk'ahaiguru Kandi obu yaaguta ahaiguru tiyaagusangira nainga tiyaaguta nk'omu kabari akagutsiba. Omwana we naabaasa kukomoorora kuriya gumweshuke nkahi? Ahabw'okuba n'ahaiguru naaba nagira ngu gukununkirire. Hati ku guragwayo kuriya gumweshuke. Ogutaire otagufundikiire gye. Ku guraabe naagukwateyo ahaiguru arikuba naatakumanya ngu n'ekizibu. Gumweshuke omushokye gye weena omubazi gwona gutahe nkahi? Omu maisho. So nabyo nooba noobateeranangiriza ebi ebintu ebyo, emikoozi. bibiike kandi ahu orabibiike osibeho Eh? kugira ngu abaana bawe batakagira ki batabihika batakatunga ekizibu Eh, nangwa n'obu- harimu ebindi ebikufutaaza eh? Eh, nokita hariya nkahaiguru aho nka furax oshanga nogita ahaiguru omwana we nagigira ki agira nagira ati agikwate aha nantuka efurax reero emureeba emuteera emufutaaza eriisho nangwa ekyakemiko kyayenda kirereere omuteera erisho eryata ninga eriteera ahansi amate gamubutsya weena oshanga ari ari enyama zonka ahiire ahwireho so nikyo nibakituhanangiriza ebintu kuguma nobihanika ahaiguru wabita ahaiguru obiire nomanya ngu nibiza omu kabada nobisiba nitufa gakwaasa aho abaana bakabihika webare omushaho so gyenda tuheereze echaansi iwe ori aha tiivi kandi nyowe hurikiize reediyo. Isha negyire kubuuza ekibuuzo kyawe. Omushaho waitu ow'amaisho ari aha kandi na munonga waabuuza ekibuuzo ekikwataine n'amaisho. Waaba ori aha TV, iwe naamba noogireeba aha screen kandi ori aha radio oteere ziro mushanju mukaaga ishatu ikumi nkaaga na mwenda kyenda nainga oteere ziro mushanju ana naina ikumi na mukaaga kyenda na itaano nshanju na itaano. Obuze omushaho ekibuuzo kyawe na munonga ekikwataine n'amaisho. Waaba oine oku ekikushobeire ninga eki otakwetegyereza ninga eki otayetegyereza, chansi niyo gye kubuuza omushaho reero akakugarukamu. Kandi waaba ori aha tiivi, iwe namba buzima nooba noogireeba. Yes, ori aha layini. Halo. Halo. Yes please. Mwebare kuteera. Kare webare kusiima.
Twahurira ahu waterera kwonka eizina titwarikwata. Tugarukiremu mazima titwahurira gye.

Naaba ninsoma Nooshoma nka Bibuli? Ninga eki nkaatandika nkakusherezamu emirundi ebiri. Ebigambo, ninga eki nka Bibuli? Ebigambo bireebamu emirundi ebiri. Wow! Dorcus webare ekibuzo kyawe ninteekateeka ngu twakikwata gye, omushaho naaza kukugarukamu.

Iwe noba wa rwata ninga nikiba kyabaruka ekyamagero kiri aha yes hallo. Hallo. Yes nyabona akwakiira.
Mwebare kutuhereza. Amiina mwebare kusiima. Amazina ndi Atwire Shira. Oh Atwire Shira nakwakiira.

Kugarukamu abantu aba akabaha obwire oburikumara. So nobaasa kweyangurira omugisha ogu gumwe ogwatsigarayo kandi n'aha YouTube wateekaho ekibuuzo nituba nitukireeba. Yes hello? Hello? Ku oraateere reebeka ngu wakyendeeza TV ninga radio kugira ngu tuhurizane kunu side eyaitu. Yes hello?

Kwonka
naija naaza omu mbeera hariho abantu baingi barabizire amaisho gaabo nibagira kuzikiza naagira ngu Ruhanga taranyetenga so naanyetenga Oh dear Moses. Moses nimpamya ngu ekibuuzo kyawe eki twakwata nikiija kukugasira ahabw'okuba muheru aho twahurira gye kwonka omushaho naaza kukugambira eky'okubaasa kukora nainga shi ekikukireeta. So webare kuteera esimu. Reka turekyere aha, reka tuheeze omushaho chance agarukemu ebibuzo ebi kandi iwe otafuna chance obundi omurundi noija kugibona otakafayo. Yes Doctor.
Ebare Namushira. Yes.
Ogu Doctor si owa Nyakitunda? Ariyo nagamba. muscles ze ninga enyama ze nahurira zitiine maani zitiine maani ku arikuba nashoma obumwe areeba ebintu byahindukamu bibi. Ekyokubanza tinamanya aine nemyaka ki, obumwe ku arikuba ahabwokuba hariho emyaka eyi orikuhikaho okashanga amaisho gaawe Aka karahura ku Mukama yaatuhangire omuriisho aku barikweta lenzi kahu amaani. Egi emyaka ni nkeha kugira ngu nawe Kutandika omu oreebe myaka makumi ana kweyongyera ahaiguru. Eh, makumi Yes, ana? makumi ana and above, eh. Oh. Hati akarahura ako Ruhanga oku yaakahangire, ku orikwemerera aho waanooraba aha kuriya aha round about, kaba kakye kati. Okyenda kushoma ebya haihi, kahanguha, kazimbana kaguma nikahinduka kati. Ahaihi. kahanguha kabareginga kati kakye kyoyenda kura hare kaba kati kari kaba thin kaba kakye kwija ngu orebe kuriya hare kwonka ku okusa omu myaka egyo oza kugira oti kanga ngu orebye ahi nikyo kora wiriza nka ahi enyima aha ora Oreba. wahweza Yeah. kwonka wiriza aha birya ki bikwatana Eeh, oreebe ngu tazahindukamu nka ibiri so tinamanya emyaka ye kwonka hariho ebintu bingi ebikubaasa kutuma omuntu yagye yareba ekintu akakirebamu kabiri Eh, nezi endwara nawe oze omuraro oze kuraguza

Once in a while. Eh, nagira ngu niki- nikiba niki ekikubaasa kubireeta Mm. ebihunzi biine ebika Mhm. Eh? Eh, ebihunzi biine ki Ebika. hariho ebirinomu Eh. Eh, hariho ebirya Ebyo bunomu biba biruta Eh, ebintu. Mm. hariho ebintu ebi twaba nitugamba twaba nitugamba

Eh, kandi nibiba bitakunuuka kandi nibiba bitari bingi so hati waareeba hariho n'obu orikushanga omuntu aine ebihonzi eh, ekitweta discharge ka- kankitware nti omwe eh, discharge. Byona byetooroire Oshanga omuntu- amaisho o- o- ondiijo- ondiijo goona. oshanga ainemu nka guriini Oh. wakikora reka tugire oshanga ari nka- aine nka guriini ondiijo aine nka ebirikwenda kuba nka yero ondiijo ebikwe- biri pasi biri nk'amahera obundi So omukiga nagira ngu kirarugiirira. Kwonka ahabw'okugira ngu ogu omwana n'omwana muto w'emyaka etaano, kikaba ekiri kirungi emyezi etaano aija tubanza tugakyebera tureeba.
Ahabw'okuba
Ku turikureeba ngu nikyetaagisa omubazi nituguma. Ku tutagyetaagisa mubazi nitugira ngu aa gira obusingye, amaisho g'omwana ogayonje. Noreeba abo abaana abu orikureeba abakuba bakiri bato ab'ameezi ataano, naakwata eki akwata naayekwata n'omuriisho. Ahitamu oburwaire obu, obukooko obundi. So nitubuhabura. Gira oti, omwana ogume omunaabise engaro ze, kugira ngu ayekwate omu maisho, atakaiha omu, ahi yaakwata ebyatorotoora ahansi akaba atakabita omu maisho. So nitumuyamba. Then hariho ogu Moses we nagira ngu omwana we aine amaisho nigamuryaka bakamureeta omu ruharo bamugira ngu n'efumbi, efumbi obwire obwingi omuri nyankore nikimanyisa eky'okuzarwa nakyo, eky'otakukorangana nakyo. Hariho ebintu bingi abantu baine efumbi. Haine otakurya nyama, haine otakunaba amaizi mabisi, hariho otakujwara omwenda gwa nayironi, abamwe nangwa naija nakubaasa kwija kukuraarira ahika omu nju yaawe ati eeh ati harimu puusi. Atakagyereebire ata- naahurira omubiri gwa- gwahinduka omu- omukwitsya kwe, naahurira omubiri gwoona gwahinduka. Ya- ya- ati bwine puusa tinkubaasa kuraaraho. So buri omwe haine eki arikuba naagira ki, na reactingaho naazira eki omubiri gwe gutakukorangana nakyo. Nangwa n'egi emibazi, omuntu twine omu- omu heart twine omubiri nigutwanyaguruka. Naarya allergic ninga na reactinga ahari eki omubiri gwe turikukorangana nakyo. Hati waaheza kukimanya nookirondera ki? Omubazi omubazi okyehara. Kwonka aga amiisho agu okuturya, eky'okubanza kyakiri omu mwanya, mbwenu shi omuyaga niguhuuha bwasya bwira. Kandi obu guri omu mwanya Tokaamanya ekiza kute nikiiha. Ahakuba nibotsya ebipiira, harimu emyerangi, harimu orwanju rwingi. Mm. Kemikoozi byona ebi biri omu omu muyaga ogukwija. Eh? Kwonka abamwe ku Ruhanga aine oku yahangira ebintu byabo, omuntu ku aku- ku akuhitsya omu- abamwe ku- ku akubatandikira omu buto, tandika ab'eishomeero kugamba ori aine emyezi, omwaka ki. Abamwe baki kandi bumwe bakikora ba- ga outgrowing. gatereera Ora yateerera kuhitsya emyaka ati kunaahitsya emyaka ikumi ikumi n'eshatu nyowe hati nkaba omu road nikyo tikakinteganisa. Kwonka waaba nookimanya ngu ekikuteganisa oba ni ni vaseline ey'okwesiiga aha maisho noobaasa kuhindura. Eh, ku obe nooyesiigaho nanka egi

Ekishushani ahoona eki bariyo nibarugamu omu baasi egi. Kandi nka hati ogwo obundi otakamanyire ekirikuteganisa omwana we. Nikimanyisa ngu yaaza kuguma aha mibazi mpaka. Emibazi n'obutwa.
Mbwenu shi akore ki? Eki arikukora, aija aje omuri haro. Agaruke. Aijeyo then aruhe emibazi eyo kumanya ngu teine bizibu bingi. N'obu wakugikozesa kumara obwire bwingi kwonka teine ebizibu bingi kandi nobaasa kumugambira oti ku wagikozesa ku waabe gye orekyere aho. Kwonka kugira ngu ogutemu kuruga kibanza mpaka kibanza endiijo kumara emyaka etaano, ikumi buri izooba buri izooba ahabw'okuba nooza omurembe niharugamu ebindi ebizibu ahabw'emibazi egyo. Kukozesa emibazi kumara obwire bwingi nayo neekureetera ebizibu. Ku ogikozesa ku waabe gye waarureeba.

Hakijwa akashana kira. Akira. Wow.
Dokita webare. Amina. Akaire kaitu kagyenda speed speed konka nyine amatsiko ngu iwe wateera esimu okabuuza ekibuuzo kyawe kyagarukamu gye. Kandi obundi ku waatsigara noobuusabuusa mazima hika aha irwariro ahabw'okuba nigwo mugasho ogu turikureeta aha kugira ngu tukushoboororere ngu hariho ekizibu nainga tikiriho. Konka waareeba ngu ebi twagamba haine ekyakukwata, Za aha irwariro abashaho nibo abari kukuhwera kandi okaba gye. So mwebare kuguma aha puroguramu yaitu egi Amagara Nokube Gye kandi na nyikyakare nitwija kuba turi eshaaha ishatu otakafeerwa. Mureke tubasiiburire aha, muraare kurungi.